Eh, nos brochi amigo ta familia di XFM Caba, um, nos amigo Herrick, um, te junto con nos Herrick, awe de Jesun Jesun, um, inicio di carnaval, um, algo con mi saco pabo tambe, dopi cerca di corazón, um, uh, con nos tapa carnaval di 72, bota den, bota fo, conta vai brother, feliz tari. Bon tarde, bon tarde, Tarek. Hey, dankie, um, dankie pe intro aí. Mi ta sinti mene un artista, man. Así, no, no, se te intro di artista, na ora di artista se como aquí. Herrick, van van te serio. By now, bo saco, bo de familia di XFM. I'm your part of the family. Aquí, ora que ta, ama, bo te presente, un te conos, bo te pa, um, give a hand, bo te ding sintonia. Um, y seguro nos tambe pa give a um, hand out tambe pa Atia. E hopi nos ta preparando pa expo, pero welcome once again. Sí, danki, danki, danki. Over carnaval, ya, sowieso. Mi ta kere ta un pregunta si mi ta den of ta for. Ta den of ta aden de kona banda ta propaganda. Sí, sí, sí, sí, sí. Ke men bota den. Mejor ta si di cresi. Sí, sí. Cresi, na banda ta propaganda, ta den de ko. Pero si te hago un dicho di, di, di, di corazón. Abo tin. Sí, sí, ya, ya. Mi ta di corazón. Sí. Ke me a pa den te kò, pa for ta propaganda. Sí, sí, sí, sí. No, nos ta den, nos ta den. Ya, mi ta den den, den hopi kos, meneer. Bo sa, mi ta den raad van toezicht tambe di smak. Klaro. Dus, um, a mi ta sun ku ora dèrn hasi, hasi lastig, nos tin ku ranka nos Ranka no orea. orea. Sí, i, i tambe, bo tin ku bisa bèrdat, ora hasi su kos esnan bon, push'é pa hasi mas kos. Master, Asina master sobo ta mes. inova carnaval dus. Awo con ama atrobe mi no sa ama en hoe ver abo um, como como un miembro di Raad van Toezicht um, por por elabora riba esaki pero como ta sinti cu carnaval di Aruba a um, evolve como ta bo ta sinti cu carnaval a bay dilanti Bo ta sinti ke ta mes kaminda pará, el a bai patras ki a bo ta pensa di kon nos karnaval ta pará awe? Bon, ami personalmente ta kere karnaval ta evolving. Esei ku ta algu ku ora Darren a kuminsá tambe. Eigenlijk ban bèk mas leu. Ora Empire a kuminsá, mi tabata den e tim di Empire ku a kuminsá Empire huntu ku Darren i Krish. Hopi hende no tabata mira mi kara asina, pero mi tabata behind the scenes komo e budget holder basically. Y einan e idea semper ta ta pa e grupo ei evolve carnaval. Um, bota un grupo young, nobo, pari guy cu pari crazy ideas, um, ta trece cona nobo y asina ei bota mira cu e carnaval a cuminsa evolve y bota ranca bo hende nan cu tambe ke cos nobo, cos Claro. diferente, Bo sa añanan ku no ta tin pluma, añanan añanan ku e e um, kon yama Hasta blas. headpiece, headpiece tabata tur dos banda me un ko, dus ora bo kana, dus yen no sa tin yen innovacionnan. Ami un aña, e aña ku no sa bai como um, gladiators, ama bai den un toga, dus mi no tin mi no tin karson, mi so di echt un toga Toga. sali. Sali, sali e Greeks nan dus. O sea, konan ku, ya, ya. E cambio, no? Sí, a mane awo, konan diferente. Ora mo wak e, e, um, e, um, mi sa, mi tiku punter boso tambe ta aproba e, e, e, um, e schedule di carnaval? No, nos ta haya pa wak e si, y nos por duna suggestions, pero echt, Raad van Toezicht ta echt e toezicht por ta bisa, por ta wak e helicopter view, e operations si ta full e bord di smak, ta e Paso, operations. m'a mira cu nan ta tin un cambio. Por ehempel, semper nos a mira of nos a custumbrá am, cu bo ta haya e, e eleccion di reina infantil cu juvenil hunto den mesun anochi. Y otro nochi ta am, reina grandi Y señora. y señora. Pero m'a mira tin un cambio aña aki. Aña aki nan ta couple up juvenil. cu segun mi nan a cambia sin ora carnaval pa adulto bo ta wak kinan ariba e bo bo bay mire heta Sí, mi dico bay mire, mi cu dico bay mire. adulto um, y bo ta mira infantil ta bay cu sin ora carnaval que men tin un cambio cu mi no a mira después di ah, of nunca mi no a mire y ban mira con esaki ta bay pasobra mi bia bo ban ta honesto bo ta wak e anochi di infantil cu juvenil ta hopi mas bien cu e anochi di di grandi cu sin ora y mi ta sinti um por tin su su su cambio positivo kinan Sí, a mi tambe ta kere wak. Esei ta algo cu ku hende no gusta kambio. Yeah. Nos no gusta kambio, pero si bo no purba algo, pa wak si ta traha, nunka bo no lo sa. Mm -hmm. I si e no a traha, ya, bo ta tuma, bo ta tuma e golpe, entonces bisa, ok, nos bay back otro aña, I learned my lesson, we tried, i bo ta move on. No? Sige. Master Mesa, on. Oh, Eric, back to business, on. Sí, back sí, to sí, business, sí, sí. no se bay carnaval, no, pero... Wanda, Jason, Jason. Jason, Jason, tamo ta maak, nos maak, nos maak. Awon, nos bay papi, di ex Expo Atia. Tumando lugar e wikènt aki, ta promé bia ku Atia ta organisá un expo asina? Sí, e ta promé bia ku Atia ta organisá un expo asina aki. Expo ta algu ku no ta nobo nunka minda na mundu, na Aruba tampoko. Mi ta kere e expo ku mas hende ta kòrda ta Expo Kas. Mi tin ku duna e Brown Brothers un shout out tambe pasobra nan a yuda nos ku esaki behind the scenes. Nan a puru spanta nos sí, pero nos a take on the challenge tòg. Nos a take on the challenge. Um, e promé kok el bisa mi, boto loko. Mi di, ja, pero si nos no purba, nos no baya hacer. Pero bida, no? Sí, um, sí, sí. That, there's... That, you, bo bisa mi, sí, boto challenge. Mi, sí. echt mas mi que hacía. And there's nothing great that happens if there's no risk in it. A ah, mi no, te pensa, to. E, e risiko ta net lo que ta make, eh, da, e, eh, e eh, make it or break it. Dus, e sei te. I i si bo por maneha e risiko esei te kos bon anto mi ta kere bosnan tambe sa ku ta organisá evento bo ta maneha e risiko bo a purb'e el a bai bon ba hinka algu èkstra den dje ba hinka algu èkstra den dje dus kono ku nos a hasi tambe e ultimo añanan i e aña aki eigelik kon expo a nase pa bo mira ku e tabata un it is a risk pero pa e bo oyentenan komprende dos aña pasá nos a hasi un un konferensia ku tabata yama now is the future ku tabata over di AI. Kor, ban bek binti binti tres, nos a kasi binti binti seis, binti binti tres hopi hende ta tin miedu di AI. E tabata Terminator, Skynet's gonna take over, Aha. lo sa? Dus hopi hende ta tin kiko ChatGPT ta bai ku mi info, what info can they see, what can't they see. I e ora ei hopi hopi ta tin algun konferensia over di AI, pero esun ku nos a trese dilanti tabata un e human side of AI. Dus e efekto psikologiko i e human side Kon AI tambe por yuda bo pa bira pa haya superpowers basically. That's you have digital superpowers. Dus enan uno nos tin nos tin un panel e dia ei ku e tres di e sektor no ku lo tabata mas afektá dor di AI e tempo ei ku ta accounting, abogasia i marketing. I e tres kompania nan ku nos tin den e panel a juis embrace AI pa bai dilanti. Dus again, nan tambe a tuma e risico pa embrace it and not fear it. Den e evento ei, nos a puntra tur nos sponsornan pa nan traha un booth unda nos por experience AI gewoon in nan live. Um, nos a tin ITP bijvoorbeeld a bin, na traha un bar ku just dos laptop i bo por hunga den e diferente um, e AI E platforms softwares, nan. Si, bo yeah. por hi- bo por hunga den e AI platforms nan at the time. Nos a bin cu Cyber Security Center of Excellence a bin cu full un un war room di un strategic operating center so tur e televisionnan cu tur e e cyber attacksnan cu ta pasando live einan nan a bin cu esey y Wow. e guynan cu tabata e cyber security expertsnan nan tabata splica echt tur hende wak aki aki esaki ta un un website cu Aruba tin bijvoorbeeld cu ta special traha pa hende attaque Pa e ta e un honey pot bevorbel nos ta tin esey nos ta tin un guy un guy rubiano cu a caba di cuminsa cu AI surveillance dus e ta tin cameras cu AI software cu awo en bes di un persona cu por wak just dos camera e tin AI por wak shing mes si e por wak miles di camera hunto Pues, hopi kona teknologiko a bin dilanti. Despues di evento ei, evento ei tabata un, un total succes. E despues di evento ei, na echt na tur event, dus mane lidera, et cetera, ku nos ta hasi nos annual corporate event aña pasá, e personanan, e kompania ta pregunta, bosnan ta bai hasi but? Bosnan ta bai hasi but? Besat, hopi bia, bo ta asina bezig ku tu kos, Aha. bo no tin tempu pa pensa riba ban hasi but, paso, bo no ke pa e but ta un, un afterthought. Dus, um, Ora nos a kuminsá strategize pa ochenta aña ater, nos a hasi ochenta aña aña aki di eksistensia, nos a kuminsá papia, ey basa hopi hende ta papia nos ke but, nos ke but ban hasi un expo. Ruman, without knowing how much work an expo Yeah, it is. takes, yeah. Te kere bo mester bin un par di meetings sa ku Sí, nos. sí, sí, sí. Um, bo wak e team di nos no ta grandi. Y, Pero bo um, sabi make it happen. Bo tin un sí, bon team. Oh, mi, sí, bo nos bisa tin bo un nesto, team- bo tin un team tremendo. Nos tin un team ku ta workhorses, nos nos tur, nos ando mas preshon bin, mas nos ta traha, mas nos gusta. Dus ora nos a kuminsá ku idee di expo, bo ta kuminsá eigenlijk, ok, expo ta hockey, hockey, hockey, right? Zijn allemaal blokjes, pues bo semper ta wak un plato grond di ariba. Ora nos a kuminsá echt Dive mas deep into it? No, e nomber sa ta blokjes paso e ora ei e ta mane bira mane hokjes, mane mane un kantoor bo no ke bo no ke e style ei. No porque bo ke mas habri. Innova, progresá, si. Dus nos nos a bini e ora ei nos a punta tur e hende nan, okay si bo tin un boot lag'e habri as open as possible. Nos ta mira kon nos por baken off e áreanan pero as open as possible. Des asina ei el a kuminsá evolve. Ban bin binti binti sinku um, nos ta mira ku tin un nesesidat di labor na Aruba. Right? Verdad. Nos tur, tur hende ta buskando mas empleado, ekonomia ta bayendo bon, nos ta kresiendo. Dus e ora nos a bisa, ora nos ta hopi ku students involved, mi ta kere bo tambe ta hopi ku studiantenan, Nos a bisa, Ey, nos tin tur e kompanianan aki, es a great opportunity pa e hasi un career i job fair ku basta tempu na Aruba no ta tin. Ban a si, bo tin college fairs all the time, bo tin career fairs awo na hotel, hopi hotel ta hasi el, e sector haciendo nan, turistiko, sí, ta sí, bera. nan ta hasi el, rimanan mes. Pero akinan bo ta bai tin yen diferente sector huntu, dus, besa, twee, drie vliegen in één klap. Bing, bo por siña di diferente kompanianan ki career opportunities bo tin. Papiando ku hopi mucha um, den Atia nos ta den vários komité. Un di e komiténan ta e Plataforma di Edukashon i Labor, e PEL, unda nos ta papia hopi biaha ku e studiantenan i nos ta punta nan kibo esaki a hasi. Ya, bo mester a abo ta un influencer, dus un ke bira influencer, un ke bira youtuber, mi ke bira un gamer, mi ke bira... Anto, bo sa di, di nos banda nos bisa, ok, you, you, you can do that, definitely go for it. Pero bo mesa ta si saku ta e 1% of the 1% makes Of it. course. It's just like ora ami ta ta mas Como young. dimi dat explica ese vos, ja? Sí, dus- También sco ora no suak un deportista, eh, un, Ja, is dat, is- un hopi pa bisa, ami ke bira man e Sander Bogaerts. Aha. Great, pero di Go un for it. isla di 120 pico mil hende cu nos tin ki Cuantos Sander bo garsin? Bo sa Aruba, Aruba i Corsou ta e isla cu e density mas den Major League. So bo Sí. serios. Aki na eigenlijk e, e, e ta mas fácil pa yega, pero pa bo yeg'el, again, is the 1% of the 1% that Yes, makes sir. it. Dus bo meseri algo cu bo fall back on. Wak, sport ta algo 100% bai den dje, bo sa, bo ta siña disciplina, bo ta siña leadership. Yes sir. Dus that's definitely something bo tin sin e work ethic tambe paso bo semper ke krese. Dus e e ora nos a yega i nan papiando ke muchanan hopi hopi di nan ke bo ta wak tog if they can't do that they wanna go into technology. Nan ke bai den technology aruba su merkado Merkado ban bisa manera e ta no ta un very technological market bo ta kere paso mayoria kompania awo technology ta unda nan ta bayendo mm -hmm. dus e nan tambe bo ta mira ku e, e kompanianan ku nos tin bijvoorbeeld bo ta wak pensa por ta traditional companies mane un seitar bijvoorbeeld

Pero um, con ki ta bo opinion awor di, di hobennan cu ta yegando na e punto cu por ta no ta interesa pa bay den e mundo laboral y keda riba na mes. Dus, dus, nan, dus tin na mes un, nan ker ta entrepreneurs. Awor ki sei ta opi popular um, um, cu e hobennan. No, mi no ker traha pa yu hende, sei ta servisa hopi. Sí, e, esey ta algo den e Gen, e Gen Z y Gen Alpha vooral. Um, it, it's up and coming y ta algo cu Exact. nos tin cu bay um, Deal cu ne zoizo den mercado laboral. Mi ta kere abo mes ta un bon examplo so mi scucha abo tambe den bo podcastnan con abo yega na abo ta tara cras dus you are your own brand basically. Yes sir. Enton esey ta co cu mane e consistency bo tin cu keda haci economic consistency bo mes ta bin cu creative ideas e no ta solamente copia ideanan pero tin bia abo ta copia un idea pero ba hinca bo mes saus den dje bo ta hinca bo mes ideanan nobo dus. Ami lo bisa yes go for it um, tecnolo technology awor ta mas y mas barato pa pasi hopi cos um, bo por compra camera nan awor e hopi barato pa hasi bo conan of mas barato cu prome nan ya mami si no sí. um, pero mas affordable no sí sí ta hopi mas affordable y e technology is helping you AI ta ba ayuda bo hopi tambe um, bo mesa wak ami tin un basically un podcast cu ta 100% yeah. AI Ku mi ta siendo kon tur dia ku ami ta ta konosí pa hasi daily quotes riba mi Instagram, awo mi ta laga AI traha un podcast di mi ku ku mi quotesnan. I dal tur bai dia. dema. Sí, sí, sí. Mi ta purba tag e hendenan pa bai viral, pero mi bai viral ainda. Mi bai kasi viral riba Na un kaminda AI mi ta yuda Sí, bo. sí, sí, sí. Mi bai viral riba un un amigu di mi ku mi a tag ku ta un influencer na, aiga un di e gainan ku ami pa liderá, e gai Aha. um Esun ku a bin ku e ultimo liderá, e e matèk e, bi champion minded, anto el a el a ri el a rishare anto ya esei bai basta leu. Pero e e consistency to get there and bo sa try try un entrepreneur ta un hende they have the pa mi the strongest mindset. Of nan ta haña un un gap in the market ku nan por exploit i asina krese. Of nan ta un un true entrepreneur fails nine times, gets up on the tenth time and the tenth time e ta dal un E succes, e ta ta bira un succes. succes. Dus e ta e ta un mindset, algo ku tambe mi papia ku gobierno, so mi sa ku gobierno ta pushando entrepreneurship. Um anto mi a bisa nan si, pero bo mester pusha e mindset tambe. Dus how does that work? Mi- dus e e i skol awor no ta create entrepreneurs, skol ta create employees. Employees. Dus yes, e, right. e entrepreneurs ta algo ku botin den bo sanger, ta algo di jong bo di un kumisa. Dus um, um, a mi ta all for it, paso uiteindelijk, wak, if you don't make it, bobo bij den corporate world toch semper, pero sí. un true entrepreneur will always stay sí, a true entrepreneur. Sí, mi también te piensa, y tiene hopi presión, hopi um, obstáculo nan kune, um, um, y, y, y, bo me se sa comprehende le mundo, you know? Um, no ta hopi viaje de nan, um, sa tiene acostumbrado, Am tin ora generashonnan mas grandi a kostumbrá semper, ah, bai skol kaba pa bo bai traha. Korekto. Pakí? I ora bo bai traha pa, pa shon A ku shon B, am, bo ta kostumbrá ku tur luna e salario ku bo ta haya. Pero den mundu empresario, e luna kita bon, mayan por ta bo ta di rood, e siman siguiente bo ta bon bèk, ke men, am e kunsi e e i tin ora esei ta kosnan ku tin ora nan no sa kon e mundu nan ta kere a no a mira mira a tal tal am kompania kai ta bo masha plaka tin pero nan sa ku tin lunanan ku ta ta malo tin lunan ta ta bon dus ta tin un opstakulonan hopi bia den e mundu esaki i atrobe si tur hende ta entrepreneurs mi no ta mira am. Eh, mi, mi- mi no ta wake, dus eh, no tur hende No, por te not, say. not everybody can be an entrepreneur. Um, ese ta algo gewoon bewezen tambe. Mhm. Um, paso, botin hende nan bijvoorbeeld ku tecnologicamente ta hopi bon, pero business minded, they're not. Ja. Dus botin hende nan ku ta techneuten, um, ku technologically nan ta hopi bon. Um, botin hende nan mane abogado nan tu, abogado nan hopi bon. Pero nan mester ti un, un, un otro abogado en banda ku ta business minded, ku ta un bendedor. Boso por taba no ta un bendedor. Mm. Kora, boto your own brand, boto bende bo mes, no? Ta boto bende bo your brand. Claro. Dus esei ta algo ku ku bo mester tine den bo i si bo no tine, wak, ta algo ku bo siña, pero e mindset, yeah, you have to, you have to keep, keep Of working course. at it. I bo no mester tin, bo no mester tin miedo di un no. Esei ta semper e entrepreneurs, un entrepreneur should never be afraid of a no, paso bo ta bay haya mil no, pero ta e un si bo ta busca. Correcto. Dus esei, esei bo ta wak hopi entrepreneurs ku bo wak nan story, nan, nan backstory, ta tin semper un persona ku a kere den nan. No, I esei esei- si ta parti. No, pa mi esei ta e parti great atrobe. Hopi nan, a mi gusta bisa Shonan, uh, it's okay. Dus mi, mi ta pusha pa buso ta entrepreneurs, pero um, kora waki kosan realistic tambe, no? Sí, e, e, se ta algo a biendo back na kiba bisa, tempo bon, tempo malo, hopi bia, e, no se bisa na Aruba, hopi na te biba paycheck to paycheck, mm -hmm. pero maneba bisa, hopi compañía te biba cash flow to cash flow, amitiame, paso, Hopi biaba ta wak si, um, e, e kompania ta draai hopi bon, pero nan ta wak kuantu gasto un kompania tin. Correcto. Mas grande bo kompania ta, mas gasto bo tin tambe. Dus tin hopi, hopi vaste kostenan ku, ku hende no ta wak. Bo ta, bo ta mira por ta, ta bende, of ta kore un auto neachi, pero ya, auto tambe driba afbetaling, of auto tambe driba kompania. Auto tambe ta kosta tanto pa luna. Si, si, si, dus, e, e not un inversion, dus, O sea, tin, tin hopi cos cu, cu mi te quiero nosotros bai basta deep den dje. Sí. Um, Pero nosotros bai back na a- e- Expo, sí, wow. sí, sí. Hey, Eh, Harry, eh. que hora boté e conversación en de baileo, brother? Wa, es que hora boté y para mí un placer. Ama sempre, pa, pa, y, y nos también sempre de un tópico, nos crece, bai, llega diferente tópico. o sea, por lo menos bai back en action. Mi quiero bisa algo si e Gen Zers nan. Mhm. It's a very interesting generation. Paso nan ta- Entitled, sí. uh, No, we no, no. are. I'm uh, entitled. Ese más millennial, más millennial. De millennials ta group thinkers, etc. Pero Gen Zers, uh -huh. Gen X y Gen Z es uno más cerca de otro. ¿Serio? Sí, they're, they're very ora un Gen Zer. E ti un, ti un generation me mei de dos. Sí, e millennials dan também mei, no? E millennials também sí. mei. Millennials, millennials tá tá mais mané mais rebelde. Sí. Mané, sí, un Gen Zer, sí, nós nós se full um training over de coque. Wow. Um Gen Zer ora nan hanya Unda nan kier ta, they become the most loyal workers. But they jump around like crazy before they get there. Y Anto bo me pesey ser nan di ta dat yama nan, why. pesey e hopi bia e generacion mas grandi cu no ta comprende, ta bisa, nan no ta loyal. Aha, juist. Pero, Pero- ora nan yega un caminda cu Beneficia. abo, si, ora abo por stimula nan, pasobra hopi bianan ke they wanna find it out themselves, e nan no ke un hende bin bisa nan algo. They wanna find it out themselves. Un millennial bijvoorbeeld ke traha di un team pa find it out. Un, un Gen Zer, hopi bia dor ka na tin AI, na tin yen kos. A lot of tools available, na- they Mm. wanna find it out. Awo, eta na e generashon mas, mas edat, mas experiencia pa komprendé. We can get to the same end. I tambe e Gen Zers nan, pasobra bo ta papia di entrepreneurs, and sito bai to my last before we go here, back here. Um, e Gen Zers nan i Gen Alphas, ta bayendo bek labor manual. Nan no ke bai skol, tin bewezen ku nan no ke bai skol, nan ke bai un mentor, mane nan ta wak awo ku bijvoorbeeld weldermentu, nos mester di hopi welderdor, nos mester di metselaar, nos mester di karpinter, nos mester di these types of these types of jobs, construction jobs ku are not jobs ku ora nos nos tabata Ku yòn. antes ta trabou bisa- nan chapo, ban bisa. Of trabou nan ku no ta, no ta, atrobe, antes, si mi mag di wak, Y corigi mi si mi ta ves, antes por ta nan ta bisa, mi ke bira abogado, mi ke bira an polis, mi ke bira un, un dokter, ku ta trabou nan, ku ta, ku tur hende fokus Sí. riba dje, a lubida riba e trabou nan aki, ku awe ku tin skarsidat, ta paga bon. Pero e, ta, e trabounan ku bijvoorbeeld nos grootoudersnan of nos oudersnan Ah, por sí. ta a hasi e trabou, anto nan ta bisa mi yu, Wou bo studia bon pa bo no mester traha mané asina aki den solo tur dia. Pero si bo wak un fèrfdó ku ta bai fèrf un kas, ta kobra dje sinku mil ferin pa fèrf un kas. Su so ta traha un par i ta traha pa ta un òf dos simana, el gana esei ruman, bo ta gana hopi mas ku hende ku ta studiá. I bo ta you make your own time, you make your own schedule, bo ta hasi bo kosnan. Dus, esei ta kono ku nos ta purba splika e e generashonnan nobo tambe ku mané ora nos bai papia na APB i ke lugánan, e e skolnan aki, ku bo tin ku kuminsa bisa kuantu e hendenan aki ta ta gana. Bo por ta riba bo mes, bo por gana, pero bo bai traha den un kompania tambe bo por gana e plaka ei i bo tin algu mas stabil. Dus e e it's a trade off, no? E depende unda bo ta, where you want to be. Dus esei ta konan ku mi ta kere den pa bring it back to e expo ku e kompanianan den e expo por bai papia ku bo derover tambe pasobra hopi kompania tin hopi new types of opportunities, new Mm, types of master. jobs cu mester di hende, anto e idea cu nos bisa nan pa e career day ta, Pasionan, nos tin cu cuminsa plant the seed awo, pa e hendenan aki, si nan bay studia, por ta haña un tiki ervaring afo, nan bin bek y nan sa cu tin ti tipo di trabounan asina aki. Y pa nos, nos hendenan cu ta trahando af, un, e, e publico en general mira cu Aruba ta advancing. Tin, tin un Master. sector, tin un sec, tin algun sector hopi grandi cu ta in support di e, e tourism sector, paso Sektor turístiko, Zoizo, turismo ta bai keda bo pilar ekonómiko, ku ochenta i sinku por siento di nos tur, direktamente òf indirektamente, ta ta we need it, that's our bread and butter. Dus, pero esaki ta bai ta ègt un expo unda bo por wak tur kos. I bo tin bo tin kompanianan turístiko tambe. Dus nos tin un un timeshare, nos tin un hotèl lokal, nos bai tin The Palm Tours bijvoorbeeld, ku ta one of the biggest tourist companies on the island, ku diferente konan. Dus You there's a little bit of everything na na expo ati. Awo esaki ta boita dje bierna i dje sabra, korekto? Korekto. Um, ki te orarionan pa bo fo por tei presente? Dja bierna e ta di un or pa ocho or di anochi. Oké. Dus e ta echt, dus nos a echt, eigenlijk nos kere hasiele un dia, pero nos a kere ban hasie tog dos, paso e ora ei despues di skol e muchanan por ban boso bin Renaissance, anto kom check out enan, e ta completamente por nada pa tur studiante, doesn't matter Master. what school you are, what level you are, tur studiante por bin y e ta pornada pa nan. Ok. Entonces e ta algo cu Atia ta kere den dje, mi ta kere e formula ey nos ta uze pa lidera tambe, unda nos ta haci e dia prome pa studiante anto e siguiente dia pa e business people. Nos haci el mesun cosa bia aki. Wak, tur nen ta welcome, bo ke bin cu bo mama, cu bo tata, if they, if they're not working, come, of despues trabao bin, nos ta bay tin sowieso tin un happy hour y nan, etcetera. Dus, Bin, anto bin wak bin wak kiko tin ei den. Super. Um, pa estudiantenan again free, pa, pa tur otro personanan ku no ta estudiante, no se pud puntra un kontribusjon di 10 forin solamente. Meer nada. Sí, sí, het is very laagdrempelig. Het is available riba pay.away. Um, paso e ke plaka ei nos krijgen donation na fin di año na un instancia caricativo. Dus that's, Master. that's why we do it. I- Kime nota, nota eigenlijk pa atrobe e, e, e, e suma aki Am bo ta bai mira bo ta bai forma part di un great expo pero am e suma aki ta pa duna bek na un instancia kico mi Sí. dunando bek na comunidad Sí, sí, nos ta bai duna bek sowiso, ta bai duna bek algo na na komunidat. E esaki ta i i a ta pa nos ke hendenan bin pa bin gericht paso nan ke bin. Am nos tin e platochroant bijvoorbeeld am riba nos social mediasnan, nos ta bai keda promote esakinan, Pasobra mi a sa, Tarek, ora, ora the guys go somewhere, ora bai un, ora guys go to the mall, no saam no nos ta bai, right? Sí. Ora ladies nan ta bai the mall, nan ta bai tur kaminda. They're shopping. Sí, sí, sí. Dus, a sa ki nos kasa eigenlijk men ko, bo ke bin gericht, mi ke bai papia ku web, bo ta bin, bo ta bai na web. Of bo ke bin gericht, mi ke bai papia ku bijvoorbeeld Sentu, paso mi mester di un hende of un digital platform of un payroll away of mi ke bijis bin e digital platforms nan paso that's what I need bo bo bai gericht. Pero e idea ta pa bo bin i bo keda kana rond e den ta bai den presentacionnan um, henter dia tambe cada ora tin un presentacion nobo no ke men ku cada presentacion ta un ora Nos a pon traha tur hende pa keda rond di binti minuut pa ora tin Q and A. Um, bo por imagine bo mes den un Apple store, that's the vibe that we're going for. Great. Ta bai tin un stage, um, ta bai tin un screen grandi pa tras ku e presentation. I echt men un Apple store vibe ku ora den un Apple store of den ja, un Google store tambe na tin gewoon Amerika pa nos, nos keep it Aki bere neutral. Politi- Ja, neutral, ja, ja, politically ja, ja, correct. ja, ja. Um, pero ora bo bai den un di Apple store nan of e technology stores nan aki, bo ta wak e gainan ta hasi presentations i ora abo ta kana rond shop e no ta e no ta stroba bo. Mm. Paso e ta in the background, no sa bai tin muziek sowieso henter dia. Dus ora bo kana rond si bo no ta dilanti e stage e no ta bai stroba bo. Diferente charlanan, presentationsnan, e schedule ta riba nos Instagram i Facebook, dus tur hende por pasa wak esei di e Facebook di Atia. Dus e ta bai ta gewoon un experience. We're, we're gonna make it an experience. Um, e compañíanan grandi tei, pero mi no por laga afo e entrepreneurs, nos de entrepreneurs dan tei tambe. Mm. Nos in algun mesa nan ku nos a, nos a traha un plaza pa nan ku llama plaza progresa. Ante e number ta bai tin entrepreneursnan ku tin manera um, mentors, bo tin Mentor Academy, bo ta bai tin Erasmus Business Consulting, bo ta bai tin... Super, cool, bon, Sí, bon. bo ta bai tin un par di hende di Corsou e nan tambe, bo tin Loyals ku ta di Corsou, bo tin PB Online ku ta di Corsou. Um, nos tin hasta un kompania di Colombia ku ta bai tin, mi ta kere Hopi hende scucha nan commercials nan riba radio cu ta Sura, e compania di. Ah, Sura di seguro? Si, seguro. Di medico? Si, seguro. Des e, e, um, e medical tourism di, di Colombia, nan ta bai tei tambe. Um, y batin diferente accounting kantoren nan, batin hospital ta bai tei cu ta e grootste werkgever riba na Aruba, batin un HR company, Bo tin ProTech plus accountants, bo tin CXP ta bai tei tambe, Master. Advanced HR, CETAR sowieso ku pay dat away, CMB, um, Citizens, bo tin um, Grant Thornton ta bai tei tambe, um, dus Guardian Group, Airport, dus nos tin big Suficiente. companies, small companies i, i tur, tur diferente sectornan available pa tur hende bin wak. Master, mi te kere eh, no tin nada otro ku dunabo oportunidad pa invita. Invitá tur esunnan ku ta skuchando den e momentunan aki, tur esunnan ku tin huntu ku nos. Invitá nan pa por t'ei djabièrna òf djasabra i asina bin bin eksperensiá bin, ey, si bo ni na diala djasabra pasa un ratu, wòk around, hai informashon i engrandesé bo konosementu, nètwòrk tambe ku tur e hendenan ku t'ei. Invitá nan yari. Sí, si bo esnan ta available, bin djabièrna awo di un or pa ocho or na Renaissance Convention Center. Free for students, dies forin pa tur otro partisipante. August. Djasabra ta mesun kos, e ta keda free for students, dus si bo no hala djabièrnè, bo por bini djasabra. Um, djasabra anochi nos tin e annual corporate event, ku ta e main fundraiser di Atia, ku esei sí tin un prijskaart mas haltu, si bo ta dus un business person ku ta mas serio, òf bo ta un persona ku ta bisa, ey, I'm willing to invest in myself pa bin un evento. E, e prijs ta ochenta dòler pa miembro di Atia, shen dòler Pa non-members, pero esei ta inkluí kuminda i koi bebe, dus e ta inkluí beer en wine bar i kuminda. Um, ta bai tin surprises, music, e dan e dia ei, e anochi ei, nos ta bai tin un panel um, over ku nos ta yamele AI in action, dus nos papia un tiki di AI tambe. Unda mane dos aña pasa nos papia e human side, pero awor nos ke papia echt di e kompania na kuta implementing it i using it den operations. Master. Pa, pa, um, ja, streamline nan operations. Bo ting bijvoorbeeld airport ta bing papia over di kon nan ta usando AI. Nos ta bezig go hospital pa nan mando hende, pero hopi hende ta afo. Um, hopi dokter tambe ta ting algun kompromiso kaba, dus mi ta bezig so healthcare en AI ta, ta algo very important awo. Um, CNB tambe ta bai manda un hende i CTAR tambe um, ta bai bin ku un persona ku ta bai papia over di AI i kon nan ta using AI pa develop hopi apps i, i konan pa kompania nan. Dus e charla ei ta bai ta algo no mucho largo, pero si pa engage e crowd pa ora di e networking. Anto e, Massa. e mes un anochi ei, e boots nan ta bai habri, po- e ta bai ta menos druk, dus bo por bai pasa rond i toch papia i, i connect kende nan. Esei ta mas focus business to business, pa bo ègt hasi e networking, sera deals etc. Pa bin enan. Dus dja bièrnè un or pa ocho or free pa students òf dies florin. Dja sabra di nuebe or di mainta pa seis or di atardi, mi no sa kon nos ta bai hala esei pero it's gonna be long. It's gonna work, it's gonna work man, Hopi it's gonna esei, nos a work. pari energy drink. Um, pero di nuebe or pa seis or i e ora ei nos a sera porta un ora pa kambia e setup pa e ora ei di shete or pa diesunu or. Ish, dice ish, paso nunca nos evento un caba na ora. Um, di Shetor Baja Sonor ta bai tin e annual corporate E annual. event ku ta bai ta e tema AI in action. Master, master mission, bo mensen tin de weekend aquí, eh, ma lo que está ya biara y ya sabra, bo te cordialmente invita, papasa y um, atrobe estudiante, por dabo te escuchando, bo yo, sobrina, nieta, Um, of abo mes cu un estudiante ta bisa, hey, mi ta buscando, um, mi ta interesa pa un expo asina, es aquí ta completamente gratis pa abo. Pe mayornan, pe adultonan cu no ta den e mundo, no ta, no ta na school, no ta den mundo enseñanza, um, sigur pa boso, um, ta costa solamente dies florin cu ami ta sinti ta un prijs hopi razonabel pa loke bo ta bay encontra den e expo akinan. Pues, bo ta cordialmente invita e weekend aki, dje biernen y dje sabra, Expo Atia, wak pa bo.